A hu na zwithu zwo no shavhisa Saṱhane u fana na musi o vha tshoṱela nga kha muthu, nga kha nyimele, nga kha condition, nga kha vhulwadze, a vha tshoṱele nga kha tsiku, a vha tshoṱele nga kha vhusiwana, a vha tshoṱele nga kha ṱhahelelo, a tshoṱele muhumbulo wavho vha tou zwi pfha uri ya ndi khou pfha u vhavha. Kana ndi khou pfisiwa u vhavha madzuloni a uri vhone vha ye vha distroyee hezwiḽa zwithu zwa ḓisa vhone tsini tsini na mudzimu vha ya vha dzula nga fhasi ha phapha dza mudzimu vha ya vha vha muthu o tsireledzeaho hezwo zwithu zwi vhaisa nga maanḓa saṱhane musi zwi a ita zwone zwo to ita uri vhone vha khwaṱhe vhone zwe saṱhane a vha ita zwa to ita uri Vhone vha tou vha mutsheṱo wo khwaṱhaho zwino, a tou ita uri vha vhe tsimbi ya vhukuma yo faintshuniwaho nga fhethu he a vha fhirisa hone Saṱhane. Zwezwiḽa musi a tshi khou vhona unga o posa zwoṱhe, mapfumo oṱhe, mafumo oṱhe ane a pfa unga u nao, Zwezwiḽa a tshi khou pfa ungari o thuntsha nga nga nga gulu dzono dzone dzone dza mutshinyalo muhulu a tshi khou pfa ungari o ḓa nga nga bomo kana o to vha rwa nga misaeli a wane vhone vha tshi takutshedza vha tshi takutshedza sa haaḽani marambo e hapfhi marambo kha vuwe haaḽa marambo a vho moto kwatsha fhedzi a fhedza o vha na vhutshilo. weni saṱhane o vha rwa nga situation ine anga yeneiḽa vha pfha u nga ri vha dead inside mara hezwiḽani musi vha tshi ya phanḓa ha mudzimu vha tshi amba na mudzimu mudzimu a vha vusa nga ngomu havho a vha vusuludza hezwiḽa zwithu a zwi shavhisa saṱhane vhone. Hone ndi kho to ṱoḓa u vha ṱuṱuwedza uri vha songo vha na ndavha na maswina avho maswina avho they are nothing they don't matter vha fana no vha rumaho maswina avho vha nga si vha ite tshithu they won't kill you they can kill your flesh but they cannot kill your spirit you will rise again maswinavho vha to zwi vhona uri ya tsho vuwa tshikhokho hmm? ndi uri vhathu vho themba zwithu zwinzhi zwe vha themba zwone fhedzi arali vhone vha ḓiwana vho themba dzina ḽa mudzimu vha ḓiwana vho themba dzina ḽa yesu ḽine ḽa vha nga nṱha madzina oṱhe na u tovholwa na u tshoṱelwa na u athakhwa a zwi nga vha iti tshithu kha vha pfhe nṋe vha ḓo wana sathane o borea o fhedza hezwiḽa musi o vha o vha pulanela ri ha tshiḽa kana ho luya kana ho kula kana helia ndi kho fhedza ngayo hula a wana uri vhone a vha vhoṱhe you are not alone A vha tshimbili vha vhoṱhe vhone, a vho ngo khwaṱhiswa nga zwithu, vho khwaṱhiswa nga dzina ḽa Yesu. Vha na mulamuleli vhone nahone mulamuleli wavho u ya tshila. Kha vha ri ndi vha vhudze zwori kha vha fulufhele mudzimu nga mbilu yavho yoṱhe arali vha tshi kho ṱoḓa u bora saṱhane. kana u to vha rwa nga musevhe ufhio kana a vha rwa nga goloi ifhio kana nga bomo ifhio you will rise again vha ḓo to takuwa hanefho from the ashes and rise ende vha ḓo vha ḓo takuwa vha bold vha ḓo takuwa vha na tshirunzi vha tshi ofhisa. ngauri vhone vha mukundi wa vhakundi kha ri ye ri yo bora saṱhane ṋamusi ah.